il-25 ta' Diċembru, solennità ta' twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 2, versi minn wieħed sa 20. F'dik il-ħabta, Ċesari Awgustu ħareġ dikriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Ġużeppi wkoll mar mill-Galilija mill-belt ta' Nazaret u tal-għalludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David, biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-għarusa tiegħu li kienet tqila. Ġara li, meta kienu hemm, Marija għalqilha ż-żmien biex teħles, U wilded l-ewwel iben tagħha, fisqitu u middietu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rgħajja fir-raba'. Għassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U derilhom anġlu tal-Mulej. Il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom, Tibżgħux, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum, fil-belt ta' David, twildilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikollkom dan, issibu tarbija mfissqija u minduda f'maxtura. F'daqqa waħda, ingħaqdu mal-anġlu għadd kbir ta' qtajja' tas-sema. Ifaħħru lil Alla u jgħidu, Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu. Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu s-sema, ir-rgħajja bdew jgħidu lil xulxin, Ejjew immorru Betlehem, ħa naraw x'ġara, kif għarrafna l-Mulej. Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u 'l Ġużeppi bit-tarbija minduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jagħrfu b'kulma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa' mistagħġeb b'dak li qalulhom ir-rgħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kulma kienu raw u semgħu. Kif l-anġlu kien qalilhom. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Fl-Imperu Ruman kien isir ċensiment kull 14-il sena. biex jaraw kemm kellhom nies u għalhekk kemm setgħu jiġbru taxxi. Ġużeppi u Marija vvjaġġaw għal tmenin mil minn Nazaret sa Betlehem. Kien żmien inkonvenjenti ħafna għalihom għax il-qagħda fiżika ta' Marija ma tantx setgħet tippermetti vjaġġ bħal dan. Hi kienet waslet biex twelled minn mument għal ieħor. U minbarra dan kollu, Betlehem insertat kienet miżgħuda bin-nies. Huma kellhom jissetiljaw fl-aktar akkomodazzjoni primittiva possibbli, dik ta' għar fejn kienu joqogħdu l-annimali. Għaliex kellu l-Messija jitwieled f'kundizzjoni daqshekk miżera? It-triqat ta' Alla huma differenti mit-triqat tagħna. Hu li qiegħed fil-għoli jiċċekken tant u jingħaqad ma' dawk li huma ċkejknin, ma' dawk li huma xejn, ma' dawk li jsofru inġustizzja, ma' dawk li huma oppressi. Il-Mulej ma jinżilx minn fuq bih innifsu fil-majestà li kienet tixraq lir-re, imma fl-umiltà u fiċ-ċokon biex jurina t-triq perfetta tal-imħabba. L-unika kamra għal Ġesù kienet is-salib. Li hu ġie biex isofri għal dnubietna. Fit-twelid fqir ta' Ġesù, aħna nilmħu s-sagrifiċċju kbir li Alla kellu jagħmel għalina meta tana lil Ibnu li b'rieda ħielsa ingħaqad mal-mewt tas-salib għalina u għas-salvazzjoni tagħna. Marija u Ġużeppi kienu mir-rimja ta' David, ir-re ta' Iżrael. It-twelid ta' Ġesù f'Betlehem kien it-twettiq tal-profezija li l-Messija kellu jkun mill-għerq ta' David, min-nisel tiegħu, u jitwieled fil-belt ta' David li hija Betlehem. Din insibuha f'Iżaija kapitlu 9 versi minn 6 sa 7. Għaliex l-anġli ħabbru t-twelid ta' dan ir-Re ġdid ta' Iżrael lir-rgħajja? aktar milli lill-poplu Lhudi jew inkella lill-mexxejja reliġjużi ta' Iżrael. Alla jagħżel lil dawk li huma umli biex juri t-tjubija u l-imħabba tiegħu. Juri l-qawwa lil dawk li huma umli f'qalbhom u li huma lesti biex jirċevuh. U fik, il-Mulej isib dik il-ħeġġa li tilqgħu fil-qalb tiegħek u li toffrilu dar hemmhekk? Għaliex il-Kelma ta' Alla saret laħam? Għaliex Alla sar bniedem? Fil-Kredu aħna nistqarru, Għalina u għas-salvazzjoni tagħna niżel mis-sema. X'inhu s-sinifikat tal-inkarnazzjoni għalina? Il-Kelma saret laħam biex aħna insalvaw u nerġgħu ningħaqdu ma' Alla l-Missier. Alla hekk ħabb lid-dinja. li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, imma jkollu s-salvazzjoni. Il-Kelma dehret biex tneħħi d-dnubiet. Il-Kelma saret laħam biex aħna nkunu nistgħu nagħrfu u nesperjenzaw l-imħabba ta' Alla. Fit-twelid ta' Ġesù bħala bniedem, aħna naraw l-ewwel kruċifissjoni ta' Kristu. Ġesù, li minn Alla jsir bniedem, qisu diġà qed jissallab l-ewwel tisliba tiegħu. Hu li tela' l-majestà divina tiegħu u ċċekken tant li sar limitat, bniedem bħalna. U aħna, kemm aħna lesti li niċċekknu quddiem il-kobor ta' Alla? Kemm aħna lesti ninżlu għarkupptejna quddiem is-Sid tagħna u b'devozzjoni u adorazzjoni ngħarrfuh bħala l-Mulej? Kemm aħna lesti li mhux biss nistqarruh bħala l-Mulej imma wkoll nobduh f'kull ma jgħidilna hu? Hu ġie biex isalvana. imma ma jsalvaniex mingħajr il-koperazzjoni tagħna. Mulej Alla tagħna, Bit-twelid ta' Ibnek, il-glorja tiegħek iddiet fid-dinja. Filwaqt li aħna niċċelebraw din il-miġja tiegħek fostna, agħtina li aħna nduqu minn issa stess il-ferħ li int ġejt biex tagħtina. Għażiża Marija, aħna nafu li fit-tieni miġja ta' Ibnek hu se jiġi u joħodna miegħu fejn hu wegħedna li qiegħed iħejjilna post.